Nandzu lowu khumbaka President Jacob Zuma ku a nyika tinhlamuselo ku hikokwalaho ka yini a cince Khabinete wu hundzeriwe emahlweni. Ku na vuxokoxoko byintshwa mayelana na ku kumiwa ka ntshumba tihofisini ta khampani ya Eskom eSprings. Xipano xa SuperSport United va ta langutana na xipano xa TP Mazembe va nga ri na mudzaberi wa vona, Xewani. Nandzu lowu khumbaka President Jacob Zuma ku a nyika tinhlamuselo ku hikokwalaho ka yini a cince khabinete wu hundzeriwe emahlweni hi khoto ya le henhla ya Pitori. Leswi ta endzhaku ka swiviko swa gome leri weleke un'wana wa gweta-nkulu loyi a loveleke hi xaka rakwe. Vandla ra Democratic Alliance ri ye ekhoto ku kombela leswaku President a nyika tinhlamuselo mayelana na xiboho xakwe xa ku hlongola khale ka Holobye wa Ndzawulo ya Timali Pravin Gordhan na vaholobye van'wana naswona endzhaku Ku vile na ku yisiwa ehansi ka swiyimo swa swikweleti laha tikweni. Hambiswiritano, vandla ra DA ri kunguhate ku teka magoza ya nawu ehenhleni ka president na va ndyangu wa ka Gupta hambi ku ri lava va khumbekaka ka ku tekela ehansi mfumo wa tiko, leswi ta endzhaka loko maphephahungu ya vhiki ya humese leswaku vuxokoxoko bya ti-emails lebyi byi paluxaka rifuwo hi ndlela leyi va ndyangu wa ka Gupta va lawuleke tiko hi ku tirhisa migingiriko ya tipolitiki Kun'wana swiboho leswi swi tekiwaka hi President Jacob Zuma, naswona vandla ra DA ri tihlanganise ni magweta ya rona ku kuma switsundzuxo mayelana na nandzu lowu nga ha pfuriwaka mayelana na leswi ku na vuxokoxoko byintshwa mayelana na ku kumiwa ka ntsumba tihofisini ta khampani ya Eskom eSprings eKurhuleni exifundzheninkulu xa Gauteng. Ntsumbu wa Thembisile Yende loyi a nga mutirhi wa khampani wu kumiwile ehofisini Nakona va ndyangu wa yena va vula leswaku va ha hlamarisiwile hi swiviko swa ku kumiwa ka ntsumbu wa yena ehofisini ya yena ka loko a ta va tivisiwile ku va a nyamalarile endzhaku ka khume ra masiku. Maphorisa ya vula leswaku xivangelo xa rifu rakwe a xi se tiveka naswona ku komberiwa un'wana na un'wana loyi a nga vaka na vuxokoxoko ku tivisa maphorisa. Muvulavuri wa va ndyangu, Mboneni Nyende, u vilerisiwa hi ku va hofisi yakwe yi nga ha pfuriwanga ku ringana masiku ya khume nharhu ka loko a ta va a nyamalarile.

Eskom bosses would say no footage is available.
Khale ka xirho xa vandla ra ANC, Mavuso Msimang, u ndhundhuzele swirho swa huvonkulu ya vandla lava nga kombisa ku va va nga ri na ntshembo ehenhla ka President Jacob Zuma hi nkarhi wa nhlengeletano ya huvonkulu ya vandla leyi a yi khomeriwe a Irene edorobeni ra Pitori emaheleni ya vhiki. Zuma u ponne eka xiringanyeto xo pfumala ntshembo ehenhla ka yena. Hambiswiritano, u le ka ntshikelelo wo va a enhla exitulwini. lexi ta endzhaku ncinciwa ka Khabinete hi yena hi n'hweti ya Nyenyankulu. Hi hala tlhelo, swiyenge swo swo hlela matirhelo ya ikhonomi swi kombele vurhangeri bya vandla leri fumaka ra ANC ku veka erivaleni xiyimo xa matirhelo ya ikhonomi ya tiko. Varhangeri va vandla va vile na nhlengeletano na swiyenge swa Mood, Standard and Poor's leswi ta endzhaku ka swiviko swa ku yisiwa ehansi ka xiyimo xa swikweleti laha tikweni. Mulawurinkulu wa khamphani ya Eskom Brian Molefe i xiphemu xa vafambisi lava va nga mahlweni ka komiti ya tinkoto laha ku kaneriwaka hi xiviko xa Price Waters House Coopers mayelana na ntwanano wo phakela malahla lowu wu khumbaka khamphani ya Eskom na khamphani ya vandyangu wa ka Gupta ya Target. Molefe u vula leswaku kontiraka ya Targeta yi sayiniwile yena a nga se thoriwa eka khamphani. Eka mahungu yan'wana, Va social worker laha tikweni va vula leswaku timhangu to xanisiwa ka vana hi leti tlakukaka siku na siku. Ndzawulo ya Nhlayiso wa Vanhu yi hlamuseli hi makumenharhu wa tiphesente ta vana lava va xanisiwaka hi tlhelo ra timhaka ta masangu na ku mbeyeteriwa va nga se fika malembe ya khumenhungu. Shumani Mulaudzi wa ndzawulo u vula leswaku i swa nkoka ku va va dyondzisa vaaki hi nkoka wa timfanelo ta vana. Ndzawulo ya dyondzo a xifundzhenikulu xa Limpopo yi le ka nhlengeletano leyi kongomisiweke ku ololoxa mintlhontlho leyi swikolo swi langutanaka na yona. Nhlengeletano ya masiku yambirhi ya ta langutisa ka swikolo swa matikoxikaya. Swikolo swi hlangana na mintlhontlho yo kayivela ka tibuku, vadyondzisi, tikamara to dyondzela eka tona na ku nonoka ku tisiwa ka tibuku eswikolweni. Nandzu wa ntlhanu wa vaehleketeleriwa eka vugevenga byo tirha emugodini swi nga ri enawini wu hundzeriwe emahlweni ekhoto ya Mecklenburg laha va nga langutana na swihehlo swo lwisana na milawu ya mugodi, khumela switirhisiwa swa le mugodini no katsa tilori, michini na mimovha swi tekiwile hi nkarhi wa musecho lowu a wu endliwa hi maphorisa na swirho swa ndzawulo ya swicelo. Muvulavuri wa maphorisa Mtlafela Mujapela u tiyisisile hi mhaka leyi Hambiswiritano, vaehleketeri lava vambirhi va hatameriwile exitokisini xa maphorisa ku ya fika siku ra Vuntlhanu n'hweti leyi taka. Kasi vanharhu va chuchiwile hi beyili ra gidi ra tirhandi hi munhu a Khoto ya Majisitarata ya Sekhukhune. Loko hi langutise eka ta mintlangu, Xipano xa SuperSport United va ta langutana na xipano xa TP Mazembe va nga ri hava mudzaberi wa vona Stuart Baxter xikan'we na mutlangi wa le ndzhaku lava nga ta va va langutana na xipano xa rixaka. Mantsantsantswa va ta emahlweni na mitlangu ya vona ya le ka CAF hikuva va ya hlangana na xipano xo huma a Congo hi siku ra vumbirhi n'hweti leyi taka. Baxter u ta va a lulamisa ntlangu wa Bafana Bafana loko va ta hlangana na xipano xa Nigeria eka mintlangu yo fikelela African Cup of Nation. Mudzaberi wa xipano xa Cape Town City, Eric Tinkler, u hlamusela leswaku yena u tiyimiserile ku va a tirha kahle eka xipano xa yena ka mphikizano wa tikonkulu ra Afrika, laha a nga vula leswaku hambileswi swilo swi durhaku, va ta kuma ndlela ya ku va va nghenela ka mphikizano lowu. Ti-Citizens va vuya va titsarisela eka mphikizano wa CAF Confederation Cup endzhaku ka loko va yime eka xipano xa vunharhu eka nxaxamelo wa log, laha va vulaka leswaku swi ta vula leswaku swilo swi ta va swi tika ku va va tlanga eka mphikizano lowu, mara ku ya hi Eric Tickler u hlamusela leswaku u burisanile na mufambisi wa xipano John Comitis leswaku va ta va va endlisa ku yini hi laha a nga n'wi kombeta na nkoka wa ku va xipano xa yena xi kota ku va xi tirha ka mitlangu ya CAF. I ku hela ka mahungu ya Ririmi ra Xitsonga, kasi loko a ri mina Nyeleti wa ka Minyuku, ni ri a hlanganeni nakambe nkarhi lowu taka. Inkomu.